انہاں دیاں محبتاں ساڈے کول تشریف گھن تے آئن، میزبان وی ہن، پہلے کمپیئرنگ وی کریندے کھڑے ہن کہ بچ ویسے ہر نقصان کنوں، بچ ویسے ہر نقصان کنوں، ہر خواب امان تیرا کھئوں ہا، کجھ نیوں قربانی ہجرت دی، تبدیل جہان تیرا کھئوں ہا، کوئی ہتھ نہ مارے عصمت کوں، محفوظ مکان تیرا کھئوں ہا، مینہ بھوئیں تے بچدی پگ اظہر ڈول سر اسمان تیرا کھئوں ہا۔ سئیں تشریف گھن تے آئن اپن شاعر اقبالی سئیں انہاں دے اعزاز اچ تاڑیاں سئیں شاعر اقبالی۔

میں زندہ ہاں اجاں بچا گھن میکوں۔ چلو کہیں کوڑ نال تھیگا گھن میکوں۔ میں زندہ ہاں اجاں بچا گھن میکوں۔ میں تیں توں ڈھیر ناراض ہاں شارق یار تھوڑا جا تاں منا گھن میکوں میکوں اپنے رنگ وچ رنگ تے تاں ڈیکھیں ہا عزف اوائلیوں سولی تے ٹنگ تے تاں ڈیکھیں ہا میکوں اپنے رنگ وچ رنگ تے تاں ڈیکھیں ہا۔ آزماواں الیوں سولی تے ٹنگ تے تاں ݙیکھیں ہا تیݙی خاطر بھلا اے جان وی کیا چیز ہئی شارق یار ہک دفعہ توں منگ تے تاں ݙیکھیں ہا تے مرشد استاد غیور بخاری سئیں آپ دے ناویں خصوصی قطعہ کہ رواوݨ آلیئیں کوں کیا آکھیجے۔

آوے ہوش تاں آپ کوں ݙیکھاں میں ݙیکھاں شارق کیرھے حال اچ ہا ݙیکھاں شارق کیرھے حال اچ ہا کہ تیں پاڳل کر تے کر اتنا دے زار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں۔ تیں پاڳل کر تے کر اتنا دے زار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں تھوڑا ڈھیر ساݙی برداشت کنوں تیں بار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں کائنات توں شارق جیت ساکوں تئیں ہار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں ساݙا جیوݨ ٻس ہک مہیݨا ہا تئیں مار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں وݙی مہربانی سیت نہ تریں اچ ہم نہ تیرھیں وچ نہ ائیں وچ ہم نہ ڳئیں وچ ہم۔ نہ تریں اچ ہم نہ تیرھیں وچ نہ ائیں وچ ہم نہ گئیں وچ ہم تیڈے دور تئیں کہیں نہ ذکر اچ ہم نہ اپنے ذکر میں کئیں وچ ہم کتھ سدھ نی میکوں رول ڈتی افسوس نہ یار ڈوہائیں وچ ہم کل شارق آپ کوں ڳولیے میں نہ تیں وچ ہم نہ میں وچ ہم۔ وڈی مہربانی سیدے سید ناظم صاحب دے حکم تے ڈوڑا سی ہم پھردی پھر نہ سگدی ہم۔ نہ پھردے ہم تاں مردے ہم ہم پھردے پھر نہ سگدے ہم نہ پھردے ہم تاں مردے ہم ہم جت دے جت تاں ہردے ہم جے ہردے ہم تاں مردے ہم میں جیویں جی جے جیوݨ توں نہ ڈردی ہم تاں مردی ہم تہوں مویاں شارق معاف کریں نہ مردی ہم تاں مردی ہم ہر ہار کوں لیکھ سمجھ اپنا ڈے ہر ہک جیت کوں ہار ڈتم ہر ہار کوں لیکھ سمجھ اپݨا ݙے ہر ہک جیت کوں ہار ݙتم ہئی حد دی حد یا سرحد ہئی جیڑھی آ ڳئی اے کر پار ݙتم مرشد رہے تریہہ تے قرض نہ پاݨی دا میں شارق قرض اتار ݙتم جیلھے ٻݙݨ لڳا ول تریہہ اپݨی دریا دے منہ تے مار ݙتم وݙی مہربانی سے ہر ہار کوں لیکھ سمجھ اپݨا ݙے ہر ہک جیت کوں ہار ݙتم ہئی حد دی حد یا سرحد ہئی جیڑھی آ گئی اے کر پار ݙتم رہے ترہے تے قرض نہ پاݨی دا میں شارق قرض اتار ݙتم جیلے ٻݙݨ لڳاں ول ترہے اپݨی دریا دے منہ تے مار ݙتم ملک نیاز صاحب توجہ ݙوہڑے توجہ ہووے کہ جیندے ہجر اچ سڑ ہا ساڑ ڈتی پیا ہوں تے مرد پیا ہوں تے ٹھردی کیوں ٹھردی جیندے ہجر اچ سڑ ہا ساڑ ڈتی پیا ہوں تے ٹھردی کیوں ٹھردی ہاوی ہرنا تاں نہ جیتے ہا پیا جیت تے ہردی کیوں ہردی۔ نیوی دریا مویا مرݨ کنوں جیوݨ توں ݙردی کیوں ݙردیں جئیں شارق مرݨ دی مار ݙتی پیا ہوں تے مردی کیوں مردیں میکوں عشق دا نانگ لڑیا نی خود میں آپ لڑی ہاں ونڄ تے میکوں عشق دا ناگ لڑیا نی خود میں آپ لڑی آں ونڄ تے میکوں بھا نی ساڑیا سیت سڑی میں آپ سڑی ہاں ونڄ تے جے توں شارق ہاں روح رول کھڑی میں آپ کھڑی ہاں ونڄ تے اڑی خان تے کوئی ݙوہ نہ ڄاؤ میں آپ اڑی ہاں ونڄ تے۔ کہ جیکوں ہک دوست دی فرمائش ہی ولا ولا ڈوہڑے دینا آکھیس میکوں جیکوں اپنڑی جان تلی تے رکھ بن رول پرول تے گولیا ہم جیکوں اپنڑی جان تلی تے رکھ بݨ رول پرول تے ڳولیا ہم جیندے ناں توں ویڑھ ولھیٹ کرئیں سکھ سارے گھول تے ڳولیا ہم در در تے شارق دستک ݙے جیکوں چاہ کشکول تے ڳولیا ہم او مل پئے پر سنڄݨینا نئیں جیکوں آپ کوں رول تے ڳولیا ہم او